Mba'éichapa, mba'éichapa, mba'éichapa reime, che aime porã, che aime porã, che aime porã ha nde che maitei, mba'éichapa reime, che aime porã, ñañembosarái. Mba'éichapa ñeko'ẽ iporãnte ñañembo'éta ore Ru Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape? Ore Ru yvágape reiméva, peñembojeroviáke ñande réra. Tá'ore añoamba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágapeguáicha. Ome'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára reikotevẽva. ehejareíkena oréve ore rembiapo vaikue, rohejareiháicha ore rapichápe rembiapo vaikue orendive, ha aníkena rehejareike ojepy'ara'ã vai haguãno, ta upéicha. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo réra. Néi. Ñañepyrũta ñane rembiapo. Ñamoñe'ẽ jeýta Martita ha ikyvy. Martita isu hermano. Vale, Martita ikyvy. Martita ha ikyvy Marcelo oje'e chupe Chelo oĩ korapýpe. Martita ha Chelo oñembosarái jagua ha mbarakaja ndive. Jagua ha mbarakaja. Jagua oñani, mbarakaja opo ha opo. Jagua ho'u so'o, mbarakaja ho'u kamby. Martita ha ikyvy ovy'a ha opuka. Oĩ porã. Eh, tarea uno. Tembiaporã peteĩha. Máva mávarepa oñe'ẽ mbosa'y. De quién y quién habla? Eh, pintar dice, embosa'y es pintar. Chélo ha jagua. Martita ha Chélo. Mbarakaja ha jagua. Martita oñani. Eremi che Rosita mávarepa oñe'ẽ. Martita ha Chélo rembo'ehára. Muy porã. Muy bien. Ko'ápe. Martita ha Shelly. Ya pepinta, pepembosa'ýta. Mokõi. Mba'épa he'ise Martita ha ikyvy ovy'a? Eporandu ne mbo'ehárape. Qué significa Martita ha ikyvy ovy'a? Pregunta tu profesora. Y acában a escribir. Akeaméta en este espacio en blanco. Peve pehaíta. Martita ha ikyvy ovy'a Martita y su hermano están felices. Entonces escribimos acá. Ko'ápe. Muy bien. Embojoaju. Ejercicio 3. Es unir con flecha con su significado. Jahechamína. Dice, embojoaju. Ho'u so'o. Ko'ápe eh, jagua, entonces uni rakã, con flecha. Eh, ho'u kamby, ko'ápe mbarakaja, acá, ah, así. Eh, jahechami eh, oñani, ko'ápe jagua'i, oñani. Muy bien, corre. Oñembosarái, ko'ápe, mitãnguéra, jagua mbarakaja. Eh, opo ha opo, mbarakaja. Muy bien. Oĩvoi. Jaháta ko'ág̃a tembiaporã eh, irundyha. Piso cuatro. Ha, cuatro. Ere ahechauka che añami, che apo. Decí y mostrá. Che añami, yo corro, che apo.

eh, mbarakaja mbo'ehára ha jagua. Oĩ porã Joséi. Aguyje. Emoñe'ẽ ha ehaijo'a he'i. Peteĩ mba'e he'ise upéva. Lee y vuelve a escribir sobre la palabra. Oñani. Entonces, escribir. Vuelven a escribir así. Oñani. Heja ijo'a significa volver a escribir. Opo, salta, oñani, corre. Mba'éichapa oñeñandu Martita ha ikyvy emongora? Cómo se siente Martita y su hermano encerra? Acá dice hasẽ ovy'a. Entonces emongora encerrar. Ko'ápe emongoráta ovy'a.

tres rrenglónes, uno, dos, tres. Mbohapy rreglón. Rreglón decímos en guarani, en castellano rrenglón. Mbarakaja, mbarakaja peteĩ mokõi mbohapy rreglónpe haíta ha upéipe moha'ãngápe divuháta. So'o, upéichante ai, peteĩ mokõi mbohapy ha pedivuha, pemboha'ãnga. Kamby, peteĩ mokõi mbohapy ha upéi pe mo'ãnga, ha upéi korapy, korapy avei, jaguereko korapy, ha pe mbo'ãngápe, korapy, errepeti avei, repitan también conmigo, repetimos nuevamente, jagua, mbarakaja, so'o, kamby, korapy. Eremi aramínte, ko'ág̃a, Eh, Rosita, Rosita he'íta, jagua, mbarakaja, so'o, kamby, korapy. Oĩ porã Rosita, aguyje. Néi, ahátama, aníke pende resaráipe jepohéi, ajepohéi, lavar la mano, ajepohéi porã, Ajépa péicha, péicha pejepohy porã. Ha pepyta pende rógape. Eh, mitãmi Jesús toñangareko pende rehe. Néi. Oĩma upéicharõ, eh, ahátama. Tereho porãite mbo'ehára.